Insellmulkom u nilqgħukom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' Etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifmu aħjar l-istorja tiegħu. Illum se nitkellmu fuq żewġ kelmiet marbuta mal-flus. Fl-ewwel parti tal-programm, Sefora Frankalanza se tlaqqana mal-oriġini tal-kelma ċisk li nsibuha magħduda fl-espressjoni popolari mela ħsibni ċisk. Waqt li fit-tieni parti tal-programm Juzi Gatt se jtina informazzjoni dwar il-kelma RBI li wkoll għandha rabtiet mal-flus. Ġieli qalulek li qisek iċ-ċisk, jew ġieli għedt lil xi ħadd li int m'intix iċ-ċisk u allura ma taffordjax ċerti affarijiet? Min hu dan iċ-ċisk li qed jissemma' f'dawn l-espressjonijiet? Il-flus f'idejn il-bniedem minn dejjem kienu importanti biex ikun jista' jgħix komdu u jagħmel dak li tixtieq qalbu. Il-Malti jgħid li bil-flus tagħmel triq fil-baħar. Jew bla flus, la tgħannaq u lanqas tbus. Min-naħa l-oħra, l-istorja wriet kemm il-flus jafu jkunu perikolużi jekk ma jiġux amministrati sew. Għal tletin biċċa tal-fidda, Ġuda tradixxa lil Ġesù. U hawn min saħansitra seraq, qatel jew inqatel tħabba l-flus. Sewwa kienu jgħidu ommijietna u missirijietna li l-flus huma mitraħ tax-xewk jew li l-flus huma passaport għall-infern. Għax jekk ma toqgħodx attent, jafu jġibuk fil-għali. Twissijiet oħra utli marbutin mal-flus insibuhom fil-qwiel bil-flus ħadd ma jixtri l-ġenna u l-flus urihom id-dlam biex juruk id-dawl. Għalkemm kif għedna, il-flus huma importanti f'din il-ħajja, l-ammutu m'aħniex se naħduhom magħna. Inkunu kemm inkunu, sinjuri, bil-qawl il-flus urihom id-dlam biex juruk id-dawl, niesna rridu jfakkruna fuq l-importanza tat-tfaddil u għandna nkunu bil-għaqal bihom ħalli meta niġu bżonnhom insibuhom. Imxu issa naqtgħu l-kurżità fuq il-kelma ċisk u naraw ftit minn fejn ġejja din il-kelma. Kif tbatti x-xemx sajfija Iċ-ċisk, meta nisimgħu din il-kelma, naturalment moħħna jmur mill-ewwel fil-birra Maltija li nħobbu nixorbu ħafna speċjalment fi żmien tas-sajf, però fil-Malti għandha tifsira oħra meta ngħidu iċ-ċisk ma tfissirx biss il-birra, imma nisimgħuha pereżempju fi frażijiet bħal mela ħsibtni ċisk jew. Allura xi tfisser f'dan is-sens u minn fejn ġejja din il-kelma x'ni l-etmoloġija tagħha? Irridu mmorru lura fis-seklu dsatax, meta il-Markiż Ġużeppe Scicluna kien waqqaf eh, l-ewwel bank privat f'Malta. Tgħidli x'għandu x'jaqsam il-bank, iċ-ċiżg, il-birra, eh, però eh, ħa nispjega eżatt minn fejn ġejja. Meta twaqqaf dan l-ewwel bank f'Malta, in-nies dak iż-żmien eh, il-flus kienu jaħbuhom. Jiġifieri pereżempju kollok kemm xa flus u taħbihom jien naf nismgħu mejdu taħt il-maduma jew taħt is-sodda jew f'xi kaxxa id-dar, però ma' twaqqif ta' dan l-ewwel bank privat f'Malta mbagħad ġew introdotti wkoll iċ-ċekkijiet. Ċekk, bl-Ingliż il-plural cheques. U meta kienu jmorru biex jiddepożitaw dawn iċ-ċekkijiet, dak iż-żmien il-plural ċekkijiet probabbli ma kienx għadu żviluppa, ma kienx għadu jeżisti, allura bli kienu jidwa bl-Ingliż, checks, però xi wħud ma kienx iddurilhom meta kienu jmorru biex jiddepożitawhom ċekkijiet, allura kienu jgħidu ċisk, niddepożitaw iċ-ċisk minflok iċ-checks. U minn hemm din il-kelma bdiet tintuża iċ-ċisk B'referenza għall-flus, kienu jirreferu bil-kelma ċisk ukoll għal raġel li waqqaf dan l-ewwel bank privat f'Malta, il-Markiż Ġużeppe Scicluna. Għalih innifsu bħala ċ-ċisk. Allura minn hemm imbagħad ħadet it-tifsira metaforika tagħha l-kelma, bħal meta tgħid qisek qed tirreferi għal xi ħadd tat-tajjeb tal-flus, sinjurun. Allura pereżempju nisimgħu il min jgħid eh, isek iċ-ċisk jekk dak li jkun ikun berbaq xi waħda sew, jew pereżempju jinnaf eh, iben raġel ikun irridu irrid inefqu kemm xa flus mhux ħażin u jgħidu mela ħsibtni ċ-ċisk jew jiġifieri ħadet it-tifsira b'dak il-mod. U mbagħad il-familja ta' Xikluna, tal-Markiż Xikluna, Kienet Xradd Malta Export Brewery u minn hemm ukoll il-birra ħadet isimha b'referenza għal dan ir-raġel li introduċa ċ-ċekkijiet f'Malta, iċ-cheques, u minn hemm ħadna l-kelma wkoll iċ-ċisk. Kif tbatti x-xemx sajfija, daqqet Issa li qtajna l-kurżità li ċisk hija korruzzjoni tal-kelma Ingliża checks, se niċħdu ħarsitna fuq il-kelma rbiegħi li, kif hawn min jaf, kienet munita antika użata sew fil-gżejjer tagħna. Sa mit-twaqqif tal-Bank Ċentrali ta' Malta fl-1968, il-bank ħa f'idejh ir-responsabilità għall-ħruġ u l-kontroll tal-karti tal-flus u tal-muniti f'Malta. L-ewwel serje tal-karti tal-flus Maltin kienet ħarġet mill-Bank Ċentrali ta' Malta f'Settembru tal-1969. Imma l-irbgħija, il-plural tal-kelma rbigħi, huma muniti li jmorru qabel din id-data. Jekk pereżempju mmorru lura għal żmien l-Ordni ta' San Ġwann, ftit wara l-1530, l-Ordni beda jaħseb biex jintroduċi l-muniti tiegħu bħala l-valuta legali fil-gżejjer Maltin. Il-valur kien stabbilih fuq l-istess tip ta' muniti li kienu jiċċirkulaw fi Sqallija. L-akbar munita li kienet tiswa dak iż-żmien kienet id-zekkin. Din kienet munita tad-deheb u kienet tiswa erba' skudi u tliet tari. Wara d-zekkin kien hemm l-iskudi. Skut jiswa tnax-il tari jew 240 ħabba. Kultant għadek tisma' l-qawl, Aħjar ħabib fis-suq, milli mitt skud fis-senduq. Dan ifakkarna fuq il-valur tal-ħbieb, li jaf ikun aktar imprezzabbli mill-flus. Wara l-iskudi, insibu t-taro, li jiswa żewġ karlini jew għoxrin ħabba. Wara nsibu l-karlin, li għandu l-valur ta' żewġ ċinkwini jew għaxar ħabbiet. Ma jiswix karlin għadna ngħidu għal min ma tistax tafdah jew ma jagħmilx xogħlu sew. Fi żmien l-ordni kien hemm ukoll il-ħabba, bil-plural ħabbiet. Il-ħabba kienet munita tar-ram u baqgħet magħna anke fi żmien l-Ingliżi. Għall-ħtiġijiet tal-ħajja ta' kuljum, il-Maltin kienu jħallsu biha. Għalkemm ma kinitx tiswa ħafna, kull ħabba kienet importanti għal missirijietna biex ikunu jistgħu jgħixu. Biex nieħdu idea kemm il-valur tagħha kien baxx, nistgħu nsemmu l-qwiel Għal ħabba jqaxxar qamla. Jew, għal ħabba b'żgħar, tilef il-borma. Kont tisma' wkoll lil min jgħid li bil-ħabba l-ħabba tikber u titrabba, jiġifieri li l-fqir irid ibati ħafna biex jegħleb l-iżvantaġġi tal-faqar tiegħu u jitla' fis-soċjetà. Matul il-ħakma tal-Ingliżi ma setax jonqos li anki huma jintroduċu l-muniti tagħhom. Waqt li wara li ħallew lil dil-gżira, l-istess ċiklu reġa' ġie ripetut bil-muniti Maltin. li ħafna minna tant jiftakru, sakemm fl-ewwel ta' Jannar tal-2008 Malta adottat l-ewro li għadha magħna sal-lum. Tlaqna issa nisimgħu lil Ġu Zigat ikellimna fuq munita oħra li qajla għadni semmejt, l-RBI, u naraw ftit x'għandu x'jgħidilna fuqha. Kif tbatti x-xemx sajfija Jiena tant għandi żmien li għadni niftakar il-18 irbiegħi minn ix waħdi tax dak kollha il fuq minn 50 sena daqsxejn iktar insomma għadhom jiftakruha flużu sewa. Jekk tkun żejr u għandek 18 irbiegħi fil-but għandek ħafna flus. Bi 18 irbiegħi kont tista' ngħidu aħna. Kont mur tara film tokis fit-tokis tar-raħal. Fl-intermission tixtri Borża crisps u flix kollu minn għata u meta toħroġ mit-tokys ikollok biex tixtri biċċa ċikkulata tajba u stoċ ħelu, jiġifieri ara kemm ikollok flus, tmintax irbiegħi. Barra minn hekk, jiena kelli n-nanna li ma tafx skola, ma kienx taf tikteb u taqra, imma kienet tgħallmet b'xi mod tikteb in-numri fuq biċċa karta, allura kienet toqgħod tikkontiha spiss kemm qalgħet flus meta ħarġet bis-siġġu tat-trabi jew imkisser, pram imkissra, tbigħ xi basal, jew patata kontra bla permess. Sewwa, ġifieri kienet taqla' xi erba' sodi. Kienet toqgħod tgħodd u kienet tikkalkula bi tliet karnijiet u bi disa' rbgħajja. Mela ġifieri mhux biss tmintax irbigħaj imma disa' rbgħajja. Tmintax l-irbigħaj u disa' nofshom irbgħajja. Issa, hawn ħafna li għadhom jafu illi tmintax irbigħaj kien fiha żewġ xelini u nofs, two and six. Aħjar hekk, jiġifieri u hawn nies li jafu li xelin kien fih tnax-il sold. Mela jekk inti għandek żewġ xelini, tnax u tnax, u nofs, sitta, għandek tletin sold. Sewwa, issa, hawn min għadu jiftakar ukoll li s-sold kien fih tnax-il ħabba. Tant hu veru li nofsu konna ngħidulha sitta. U sitta għax sitt ħabbiet. Sewwa, mela sitt ħabbiet, nofs is-sold li kien fih tnax. Mela, jekk inti jkollok issa tletin sold, bi tnax-il ħabba 'l wieħed, tgħodux taħdmuha, ħdimtha jien, fiha 360 ħabba, mela tmintax-il biegħa jkun fiha 360 ħabba u jekk taqsam it-360 bi tmintax biex tkun taf irbiegħi wieħed kemm kien fih, tispiċċa biex irbiegħi wieħed kien fih 20 ħabba u kien ilu hekk għal ħafna u ħafna żmien, mijiet ta' snin, għaliex l-irbiegħi Hi munita li ma vvintajnhiex hawn aħna, hawn Malta aħna. Kienet komuni ħafna u mportanti ħafna fil-Medju Evu, sa anki sa elf sena ilu ngħidu aħna, sa elf sena ilu u anki daqsxejn inqas. L-irbiegħi tant kien kbir fil-Mediterran li kien qisu biex naġġibha daqsxejn qisu d-dollaru Amerikan ta' daż-żmien. Tant hu hekk li meta l. Il-bliet Taljani ta' mal-baħar kibru u saru forzi marittimi, speċi bħal ngħidu aħna Venezja sewwa u Pisa u Ġenowa. Dawn għamlu munita eżatt bħall-irbigħi u sejħulha tari. U t-tari kien maqsum ukoll fi grani. Issa, il-Maltin meta raw dawn il-muniti qalu dan irbigħi għax kienu jafuh l-irbigħi u l-oħrajn huma ħabbiet. Sewwa għax ħarsu lejha xuftejja. L-irbiegħi ġie l-ewwel u t-tari ġie wara. It-tari huwa kopja tal-irbiegħi. L-irbiegħi inħoloq fi żmien l-Għarab u kien kwart ta' dinar. Għalhekk jgħidulu irbiegħi għax ġejja mill-kelma erba', wieħed tnejn tlieta erba'. Irbiegħi huwa kwart ta' dinar. Issa, aħna bil-Malti għandna kelma oħra wkoll li ġejja minn numru erba', forsi tintuża da ftit illum. Meta ngħidu robbu laħam, pereżempju, kien hawn min jafx ġifieri il-karkassa tal-bima ma tinqatel fil-biċċerija, tinqasam min-nofs mix-xewka tad-dar, sewa jkun hemm dak il-bixtejn u kull wieħed minnhom jgħidulu nofs bir-raġun, sewa. Issa dak in-nofs jerġa' jinqasam min-nofs u jiġi allura wieħed minn erba'. u jkollok ir-robbu ta' quddiem u r-robbu ta' wara. Din ġejja wkoll mill-kelma erba' imma ġejja mill-Isqalli, imma fl-Isqalli daħlet xorta mill-Għarbi bil-kelma erba'. Mela, ħafna drabi ma nirrealizzawx aħna kemm il-Malti għad għandu stejjer interessanti x'jirrakonta, li huwa parti mill-istorja tal-Mediterran ukoll, għax L-affarijiet mhux bilfors saru kollha Malta sewwa, imma l-Malti jirrifletti dak li qed jiġri madwarna fil-Mediterran. Mela li rbiegħi huwa t-tari ta' dari. U meta xi ħadd jikkummenta fuq l-istorja ta' Malta medjevali u jsib il-kelma tari, ma jgħidx lil dak il-ħaddiem tawh għaxar tari, imma jgħid tawh għaxar irbiegħi. Biex inkunu tajjeb.